Мин Габитов Руслан, Фаат улы, тумыш чыгышым белән Актаныш районын, Актаныш районыннан, Актаныштан. Безнең як җыр моңга бик нык сәләтле, бай район. Укыдым мин Алабагада, Алабага мәдәният училищесында укыдым. Белемем режиссер, мин театраль режиссер. Соңыннан мин Казанга яшәргә килдем һәм тормышым Казанда дәвам итте. Мин монда төпләндем. Гаиләм, балаларым бар. Һәм инде менә шушы фольклор шигыре белән шигырьләдем һәм инде бүгенге көндә риваять этно төркеменең җитәкчесе булып эшлим. Менә музыкаларга, музыкага һәм музыка уен коралларына ничегрәк килдегез? Кулыгызга беренче Нинди уен коралы алган идегез?
Дөресен әйткәндә, мин хезмәтем башланды Сорнай ансамблендә. Ренат җитәкчесе Ренат Абыгыйләҗев белән. Килгәндә мин фольклорның төшенчәсен белми идем, нәрсә икәнен. Ренат абыйны эшли башлагачтан соң мин фольклор дөньясына чумдым чыннан да э, сырнай коллективында анда бик күп э, милли борынгы уен кораллар аларны э, алар инде беренче дистә уен коралы думбра сырнай төрле төрле курайлар һәм башка башка бәрмә уен кораллары Шулай итеп, мин шушы дөньяга чумдым һәм дә инде шушы халык иҗат юнәлеше буенча эшли башладым. Минем э, төп эшем пропаганда, милли уен коралларын торгызу, аны сәхнә аша халыкка яңадан, яңадан кайтару. Шул. Ә бүген тапшыруга нинди уен коралы алып килдегез?
Сез күрәсез, бүген безнең бик нык шундый ачык, ерактан ишетелеп тора торган уен коралы сырнай дип атала. Рәхим итеп уйнап күрсәтегез, тавышын да ишетик. Кайсын сайлыйм икән?
Бик матур.
Аның барысы да матур.

ерактан ишетелә торган уен коралы сорнай. Безнең халык киебез, керәшеннәрнең кие, ак калфак, әй әле еракта идек десе, аны төрлечә атыйлар. Менә бу тавышы генә ишетелгәннән майданнарда уйнар өчен бик идеальный уен коралы дип белә. Сөйләп китик әле, ничек табылды ул, ничегрәк ясала? Күрәм, ул сөяктән дә бар, аның кайбер Әйе, бераз тарихына да кагылыйк. Бу уен коралы Күптән бик борынгы дәверләрдән бирле таныш, билгеле, мәгълүм уен коралы. Бу уен коралы киң таралган Урта Азия халыкларында, Кавказда бик таралган. Әлбәттә, инде безнең татарның тарихы борынгы төрки халыклар белән бәйле. Шуңа күрә бу уен коралы бездә, безнең халыкта булу бер дә сер түгел. Сорнай дип әйткәч, сор сүзе камыш дигәнне аңлата. Менә бу камыш өлеше, най дигән өлеше мөгез. Чыннан да бу камыштан һәм мөгездән ясалган уен коралы. Аның төрле төрләре бар. Гадирак гадираклары көтүче сырнайлар чыннан да камыштан, мәсәлән, кайын тузыннан эшләнелә. Ә менә бу инде катлаулырак профессиональ уен коралы. Бу өлеш агачтан ясалган. Тавыш чыгара торган өлеше кашандыр Сөзгән сыердан, сыер мөгезеннән эшләнелгән. Тау чыгару принцибы шулай ук, шулай ук ә, монда инде полимер материаллар, мына металл бар, полимер, теле полимер. Шуңа күрә бу уен коралы озакка җитә, озакка чыдамлы уен коралы. Шушы тел ә, мундштукка бәрелү аркасында тавыш чыга үзегез ишеттегез ерактан ишетелеп тора тавышы шушыңа охшаган уен кораллары элек мәсәлән казан ханлыгында хан ә, сарайдан чыкканда яки кергәндә музыкантлары кычкырта торган булган сигнал бирә торган булган бүгенге көндә дә сорнай дигән уен коралы күп мәсәлән үзбәк халыкларында әзербайжан халыкларында охшаган уен коралы бик күп без Ә риваять төркем белән, мәсәлән, Мисыр, ә, Мисырга барганда, анда күпләр шундый уен коралында уйнадылар. Ул инде әйтәм бит, ә, гарәп илләрендә, Урта Азия халыкларына нык таралган, аларның инде меңәрчә елга сузылган тарихы һәм традиция бар. Ә уен коралларын кайдан аласыз? Менә үзегез ясыйсызмы әллә? Менә күрәсез, алар э, шул ук Брюксурнай төрле-төрле зурлыкта, аларның тональностьлары төрле-төрле. мин әйтәм һәрвакытта кайбер вакытта хәтта күпчелек очракта татар милләтенә татар булмаган кешесе күбрәк файда ясый менә бу шуның бер мисалы бу уен коралы бездә сорнай дип аталса рус халкында ул жалейка дип атала бу жалейканы миңа ясап йөрде рус мастеры Ул башка шәһәрдә яши. Мин инде махсус аңа заказлар бирәм. Беренчедән ул чыннан да төгәл эшләнелә, төгәл уйный, тавышы яңгыравыклы һәм озакка җитә мондый уен коралы. Менә әйтергә кирәк, мин монда шушы уен коралы бар, мөгез. Мөгез. Мөгезгә агач өстәгән вакытта безнең сырнай. килешеп килеп чыга мөгез мәсәлән аучылар мөгезне аучылар кулланалар төрле болан тавышын тасвирлап мәсәлән тавыш чыгарып карыйк әле нинди тавыш чыгар икән күрдегезме кечкенә генә мөгез әле минем тәжрибәм җитеп бетми каты тавыш чыгарырга Шулай да э, зуррак мөгезләр шундый э, ерактан ишетелә торган тавыш чыгара микән? Ә мәсәлән, э, бу мөгезнең махсус тавыш чыгара торган җайланмасы юк, сөрмәләр шикелле. Монда үрдинг тавыш бар, ә бу якта ул буш. Күп буш. Шуңа күрә бу инде торба тавыш чыгару принцибы монда. Ирен ярдәмендә. Аңар көч тә кирәк инде, өреп чыгарга кирәк бит. Әл, әлбәттә, әлбәттә көчсез булмый. Гомумән, кемнәр мәсәлән курайда уйный, курайда э, җиңел генә өрәсең тавыш чыга. Ә монда тавыш чыгар өчен тон э, тонны каты итеп өрергә кирәк. Шуңа күрә дыхалка дип әйтәбез. Корсак мускулларында нык булуы кирәк. Әйе, диафрагма кирәк монда, э, ирен көчлеге кирәк. Сорнайда озак уйнаганда, мәсәлән, урамнардан барасыз бит инде. Шествие дип ат дибез. Парадта. Озак уйнаганда ирен арый, ирен сизми башлый инде. Шуңа күрә Сорнай белән Курайны алыштыра туры килә. Менә шулай. Әйдәгез, тагы бер көй уйнап күрсәтик. Әйдәгез, берәр берәр бию көенә уйнап карыйк әле. Аннан соң тавыш чыгармы?

Менә күрдегезме? Сырнайда менә шулай биетергә дә була.